ahey a ku amukela eka chanele ya g1 soli makame eka siku ra namuntlha u ri na mina vazane vuyeta kundula laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula na kokwani eka mixo wa siku ra namuntlha na mixeweta kokwani ahe kumbe a mi lani ku rhula ku hlangani na vanhu hayi swa fana mi pfukile i pfukile Eh. i pfukile minjhani n'wina hayi pfukile Eh. xewetana va yingi landzeri va hina avuxeni
minjhani mi- i pfukile minjhani n'wina Hayi, pfukile. ngopfa hi ku hleka ni nga ta ah, vativo
okay kokwane ni vulavula na mani laha i katrina makholwana okay
ma buka mi suka kwihi ni ta ni suka ni ri fenestorp okay a kaya ka mina la ni nga tswaleriwa kona i le makoko mm. emapurasini se hi suka emapurasini hi ta hala lokixini ya fenestorp hi laha sweswi ni nga kona sweswi mara sweswi ni ni mukhalabye loyi loko a ni teka u ni tekele hi ri makoko laha ni nga tswaleriwa kona hi ta tiko leri ene ku za ni ta tiko leriwani a ni tekela vana a ni nga tiyimiselanga ku ta na vona hala se a ku mina vana va mina sweswiwani i khale ni ri tiko leri la ku ya kaya. ni famba na vana va mina hi ku tekeriwa vana evo i vatswari va ku wena a wu yi kwalaho n'wi tshika a famba na vana va yena ivi loko vatswari va risa sweswo ni ku ha mi swo tekeriwa vana na a ta va vona kwihi ene khale koko a yi ku loko ku tiwa hala yi ku va changani a dya vanhu yeni ku he ni ya dyiwa na vana va mina a ni zi ni siya vana va mina va dyiwa va ri voxe vana va mina ni tekeliwa vana va mina ni ya dyiwa na vona a mpela ni ti landzela vana va mina hi ta ta fika tiko leri na mukhalabye wa mina ha hi tshamile hi tshamile na vana va mina vusweti bya muti luwa ni kume n'wengi ku a ha ri hava wa n'wansati ni kume n'wengi wa xinuna Mm. haa n'wingi wa swino nawu hoy ho ta wu yi rhwalele milungu ha milungu loyi a tlheleli mani u tsala na vana va wena ni vitano wa milungu a nga ni lavi mukhalabyi luya ni ala ni kondzelela ni ku vana va mina loko mi ni hlongola ni ngeni vana va mina vana va mina vona nge va siyi ni ta ni ta ta fika tilo ha hi vile hi va hi tshama ha hi tshamile swinene a ta ta lova n'wingi wa mina lowa xinuna se ni tisalela na vana va mina na sweswi na ha ri na vona i mani mukhalabye loyi thomas xivongo thomas khosa mm. eh mukhalabye lowu wa n'wengi i i dekudeku khosa mm. eh i n'wana wa yena mudekudeku khosa lowu thomas khosa lowu mm. eh ni kume yena mukhalabye wa swinuna lowu n'wengi wa mina eh loko ni vuya na n'wana wa vona loyi va loko va ku vuya na vana hala kaya khale u ri xilungwini teka vana u vuya na vona ivi mina ni ku yi swo tekeriwa vana a-a ni landza vana va mina vatswari va ku a wu ze u ya kwalayo ni ku ni ya kona a kaya ni suke hi ku nyenga hi ku landza vana tshema dya machangani vanhu hayi khona a swi nga ri swona a ni hi sweswi a va swi yindlisa swona kwele hi ka hi swi vitanisa swona hi ku machangani a dya vanhu mara a hi langutiseni mi mi mi vi na kateko wa vana vangani a ni vi na kateko wa vana vambirhi va lava vo ehenhla ka mina na katekwa wa vana lava na mukhalabye lava ku fambe mune ku sala mune ivi ka mune lowu nga sala sweswiwani ku sele vanhu vanharhu lava hinkwavo se va fambe terile na sweswi na ha ri na vona okay mm.
mi fika njhani ka mudavula a ka mudavula ku za ni ta fika lani ku tshama ni ri nexe mm. hi mhaka ya mavabyi ku se a ni mm. ka ha ri ha munhu loyi ni tshamaka na yena vana laha ni tshama na vona hinkwavo se va le xilungwini va teke na vana va vona va va dyondzisa xikolo xilungwini se ni sala ni ti tshamile ni ri nexe laha kaya laha loko ni tshamile se mavabyi hi lama ni nexe a ni koti ku ti swekela a ni koti ku chumu hi loko va ni teka se va ni tisa hala ka mudavula ni ta ni ta hlayisiwa hi n'wana wa mina lowa xisati okay Eh. a hi ngheneni kwala ka n'wana lowa xisati va n'wi khome njhani a va ni khome kahle ngopfu a ka ha tlheleli ha ka ha tlheleki kaye A- ene loko ni ta a swi nga pfumeli ni tshama vhiki vhiki ya mbirhi na tlhelela se ni twa ni antswa ni tlhelela ni ku a mina ni tlhelela muti wa mina ni ya ti tshamela leyi mavabyi ya ku vuya vuya va ku yembeni nge hi swi koti mikha mikhegulu lowu loko a fika le wa vabya fanekele ni ya mu rhwala vuya la ni ni ku fekela hi wa vabya hayi u ta ta yexe se impela lowa swinuna za ni rhwalaku mhani hi ku mi n'wexe kwala kondzelelani mi tshama kwihi ka makamu mpela ni ta ni ta ta tshama kwalaya sweswi hayi se ni toloverile manjini ni amukerile hi le kaya a wu ni khome kahle ngopfu ku ku na tukulu wa n'we lowa ntlambi um swi famba njhani n'wina na yena ha kahle ngopfu ha kahle ngopfu kahle swinene kokwana wa mali a wu ni khome kahle na yene a ni se tshama ni vona ku cinca ka yena pfuka ni tshama laha mm. na yena a nge se tshama ku vona ku cinca ka mina pfuka hi tshama swin'we laha mm. hayi khomani kahle ngopfu xela a ni ku na leswi a swi va mi kuma ku munhu laka ya ku hlayisiweni mm. eh, swi va na tihuwa to tani a na chumu leswi a swo mi kuma ku vana hinkwavo va ala ku mana ya tshama leyi eh. ana va ala va ala eh. ka n'wina swi fika swi va njhani a swi khomeke kahle ngopfu a swi khomake na vone vana lava va vuyi va khomana na mina luya ni swi amukela ya swi ve kahle ngopfu na sweswi swa ha ri kahle ngopfu ku ha problem ku ha chumu and a ndzi se tshama ni khupikeka ni ku a mina emutini wa mina heswi ku yini yini a na siku na rin'we Mm.
a a hi vulavuleni ka nkarhi wa sweswi na nkarhi lowa wa khale a ni mi le ku kuleni sweswi swilo swi le ku cinceni hi langutisa ngopfu na swa madyelo ya ya ya vanhu lavakulu hina leswi hi dyisaka swona a hi leswin'we mi dyisaka swona so ma swi kota ku mi nga hanya hi miroho masiku hinkwawo hina hi lava ticondzo ta masiku hinkwawo swi njhani ka n'we ka vutomi bya siku na siku yo mina na mina ku sweswi ni sungula ku kukula ene swi ni sungula ku aka makamu swa tinyamanyama swa ha pfumeli ka mina ku laveka ngopfu swirwarowani swigoja ku njhani siku le ku xaviwaku yi tinyama ye ni dya ku vava njhani nyama ni na mhaka na yona a ni sandi ene u nga ku loko ni dya ni fosta la ku yi dya ingaku yona ngopfungopfu yi nyanyaku ku ni vangela mavabyi mm, ni rhandza ngopfu miroho guxi ha hi yo nyama ya mina yaleyo ni yi sulise n'wi kambe na nghoma hi guxi
va ri swi ku yile
u ri kokwani va rhandza ngopfu ku dya dya guxi ha ka guxi ha sweswi ri nga hela ni le vusiwanini lebyikulu mm. ha ni ri rhandzisa swin'wana guxi ku tlula miroho mm. hi ku miroho yona yi pfa yi kha ni ni na vuvabyi lebyiya bya tinikisani lebyiya bya ti-alsa lebyiya eh, loko ni yi dya ngopfu e hi ya pfuxa layi mm. guxi number one guxi ha guxi number one hambi sweswi ku nga ha va chun'u ta kuma kha ni kurhama kurhama lomu ya masin'wini ku le vo guxi eh. a ku xi ni ri favor ngopfu ene ni ta vhe ni vutshami ni kuma chance ni vutisa n'wini vakokwani vo talo vo ringana na n'wini va karhata swinene a mina a ni vuli ku ngoma karhata lava hlayisiwaka kona kokwana wa mina va karhata swinene awu Hey. Hi?
ha mina hayi mi kuma ku munhu wa va fonela ne a va pfuxela Eh, mi kuma ku hi n'wana wa volon'we va ku ha yo tshama kwalaya se dya chumu Yo. mi kuma ku va ha ku heta ku nwa tiya he hi le ku hluphekeni no hlupheka a ka n'wi hi leswo swo tala mi bula na van'wana swi va swi ha ri njhani? mina na chumu na chumu na chumu me ni twa ni khomeke ngopfu ma i swiyimo swa le henhla ngopfu Yes. swa le henhla swinene hayi khona a ni se tshama ni ku he mina a ni khomekangi kahle he njhani njhani mina hi nexe hi me ni pfaku ni nyenyela ni ku e mi se ni karhele ku tshama mitini mani la ku ya tshama mutini wa mina hi na ni nga endliwa nchumu e ni nga endliwa nchumu
siku rin'wana ni tshame ni ta laha ni mi kuma mi kha mi vona swa ka youtube mi vona t v mi kha mi vona hi na bolo ne mi rhandza xipano xila a mani bolo a ni a ni voni nchumu ka bolo mina no honokela ntsena ni swi tivi swa bolo ku swi yela kwihi swi fambela kwihi munhu wa bolo loko mi kuma bolo hi yena ya loyi mina a ni swi tivi na ku swi endlela kwihi swa mina ka T_V hi sweswi swa mahungu na leswi swa switori swa ti and then leswiyani sweswiya swo taniya hmm. hi swo ni vonaka swona ka T_V mi ri mutini lowu ku nga dumiwa swinene Va dumile hi hi ku tlanga ka T_V va koka radio i nqambi n'wina swi mi khoma njhani ku va ka muti lowo duma ngopfu so. A ni khomeka kahle ngopfu hina hi huma ka huwa hi rhandza yo huwa yaleyo hi rhandza yo huwa yaliya ha huwa hi kumana ngopfu na yona. Lero ntukulu wa n'wina u davuka a kha a suka mutini wa huwa. Wa huwa.
hayi huwa hi kumana ngopfu na yona huwa hayi hayi ku he vanhu rasela hayi a ni na swona mina sweswo Yeah.
Mm-mm, a ni na i swona yini mi xi rhandzaka
hi soli makamu Hmm? i yini mi xi rhandzaka hi soli makamu
swo fana na yini ni swi rhandzaka ka swilo makamba Eh. hi sweswa huwa hi rhandza ngopfu hi rhandza ngopfu huwa hi sweswa huwa
Fine. I'll do it myself.